Pathian thu thianghlim i lo ngaithla zui leng u. Tirgote thil tih bung sawm leh paruk chang sawmthum pakhat atanga sawmthum pali hi chhiar ila Philippi khua a Paula lawngin tan chungchang tawp lam a ni. Tirgote thil tih bung sawm paruk. chang sawmthum pakhat atangin. Tin, anni chuan Lalpa Isua a ring la tichuan chhan dam i ni awm ang, nang leh i chhungte nen an ti a. Tin, a hnenah leh a inawm zawng zawngte hnenah chuan Lalpa thu an sawi a. Tin, chumi zanah chumi lai la la chuan a hruai a, an vuakna vualte chu a silfai a. Tin, ani leh a chhungte zawng zawng chuan baptisma an chang ta nghal a. Tin, a in a hruai chho va ei tur a hlui a, tin Pathian an rin avangin a ni chu a chhungte zawng zawng nen an hlim ta em em a. Lalpa Isua ring la, tichuan chhan dam i neum ang nang leh i chhungte nen, tih a ni. Pathiana chu thianghlim kan chhiar hi mal min sawmsak rawh si. Amen. Pathian hnena i tawngtai ang u. Lalpa kan Pathian, vawiin chawhnuah hun lawm awm tak mai nangin min siamsak leh avangin kan lawm a, i Thu Thianghlim kan ngaihthlak ho tur hmang hian kan thinlungah Lalpa thu rawn sawi hna rawn thawk la, a te ber tanga lian ber thleng a hriat thiam theih tur leh zawm theih tur a ni thu te min puan tir turin Lal Isua hmingin kan dil e. Amen. Lalpa Isua ring la, tichuan chhandam min eum ang nai lei chhungte nen tih hi vawiinche hnuah hian sawi turin kan thlang chhuak ta a. Hei rinna pawimawhzia hi kan hre hle a, kan sawi reng thin a, sawi sen pawh a ni lo zawk a. Rinna pawimawhzia hi Bible-ah hian kawng tam takin a sawi a. Rinna vanga khawngaihna chhandam kan ni a, tin rinna lovin amah lawm zawng mi nih rual a ni lo tih te Hebrai lehkha thawn bung sawm pakhat chang rukah te kan hmu a. Tin, Lal Isua'n in rin chuan Pathian ropui zei, i rin chuan Pathian ropui zei hmuang tih te Johana bung sawm pakhatah te khan kan hmu a. Tin, Lal Isua'n ringtu tan chuan engkim tih theih a ni? a ti bawk a. Tin, helaiah zawn thawnkhat bunga Changlia khan Pathian hrin tawh phawt chuan khawvel a ngam zel si a, hei hian i khawvel hne ngamna chu kan rinna hi tihte awm a, tiang khanin sawisen loh rinna pawimawhzia hi a awm a. Amah rawh chu hemi Kristian chhungkua chungchang kan han sawina piah lamah pawh hian i kan ramah hian rinna kan tih tak hi, Kan lam an fuh tawk lo deuh em mi kan ti a, hea thalai rual te, naupang lam zawk te pawh kan awm avangin heng lam te hian sawi kan duh lehzual a. A hmasa bera kan sawi duh chu rinna ah hianin rinna kan tih hi rin thu nen hian a in ang lo tih hi kan hriat a tul a, tam tak chu rin thu hi emaw rinna kan ti tlat a. Chumi rin thu hmang chuan kan nunga kan hah em em a, a changin kan ring hlel a, a changin kan ring leh a, i khatiang reng reng khan kan awm fo thin a ni. Chuvangin rin thu kan tih hi chu rinna nen hian a inang lo va, rin thu chu dik lo palh thei, fuh lo palh thei. Tin a chang chuan rin rin takah chuan kan rama zawl nei tute mawng deuhin sawi sawi takah chuan dik ve palh awm thei. Khatiang kha a ni chauh a ni. Kha ka rin thu awm dan chu a ni a. Amarawh chu rinna kan tih ve thung erawh chu, thu tiam a innghat, Pathian thu tiam a innghat, Bible a innghat a nih avang khan rin sual awm thei tawh lo, rin dik lo awm thei tawh lo a nih avangin i a dang daih a ni. Chumi rinna pianphung chu rawng bung sawm Chang sawm pasarih hian chiang deuhin a sawi a, Rinna chu hriatna avangin a lawm thin a, hriatna chu Krista thu avangin a lawm thin a ni tih chiang takin kan hmu a. Khami rinna kailawna kha hetah hian Pathian thu hian a rawn sawi chhuak a. Chumi chu entirnain kan sawi ang a awmzia chu. Thil hi tunah hian thleng reng awm mah se, kan hriat hma chuan kan ring thei lo. Kan hriat hnuah chauh kan ring thei. Engtin nan bawng kawnah kan in a awm a, tunah hianin an nih a thleng tak tak chuang em lawng a, misual in lo rawk ta chiah mai se la, pulpit ah khian thung thui tui takin thu ka sawi a, chhungkua te an tap an tap tawh a, engang pawhin lo tap tawh pawh ni se la, ka hriat ve hma lo chuan kha thil thleng khan ka nunah hna a thawk thei lo, thu a sawi thei lo a ni. An lo kal vang vang a, tah hian min rawn thil ru a, in in an rawk a nia, rawn ti ta se la. Chemi, kan i in in rawk a, i nupui fanau te pawh an tap an tap a nia, rawn ti ta se la. Chu chuan tuna ka awm dan hi min rawn thlak thleng nghal vek dawn a ni. Min rawn thlak thleng nghal vek dawn a, upa ho hnenah hei thu kan sawi tak na, haw lo thei ka ni lo a, kan ti ang a. Tichuan, vawiina ka nun zawng zawng chu khami ka rinna, ka thil hriat khanin, A kaihruai tawh dawn, a chumi hmang chuan ka nung tawh dawn tihna a ni a. Chu chu rinna kan ti awmzia hi i a ni a. Chuvaiin, Isua ka ring, ka ring hlel kan tih nen hi chuan a inang thei lo. Vanram kai ka ring, a ka la kai lo mai thei bawk tih ang nen hian a inang thei lo. Ramhlun pa pakhat an ti a, Ka pu nang vanram kai in ring em? an ti a. A ngawi vang vang a, Tlang rin chu kan nia lawm, mati ringawt e an ti a. Tlang rin ringawt te chu a tawk dawn hleinem vanram kai nan chuan chuti ringawt chu a ni hleinem tih a ni khan in va dil chhut bawk ve maw aw. A malmal a tih fek fek tur a nih chuan ka hu phurh khawp mai a, a hu ho luh huk dan teuh awm chuan ka tei luh ve ngei chu ka ring a ti hian ti a rin thu a kha chutiang chuan a awm thin a chuvang chuan in rin na chuan kan awm leh awm lo a hi kan in test kan in fiah fo hi a tul a. Kristian chhungkua pawh kan ti ve hlei thei lo, kan han tih te pawh hi rinah hian kan awm em tih kha kan in enfiah a ngai zawk a ni tih hi vawiinah hian kan hriat ta ṭul a. Hei te khin thu ka sawi fo ṭhin a, ṭhenkhat chuan in hre tawh mai thei a, Lucknow-a missionary in ka awmah ka pa tar tawh hle mai a, kum sawmriat leh pakua an kai tawh a, ke a kal thei lohna pawh a kum a kum a ni tawh a. Kan chhungkua khan han hmuh leh hi ka duh em em mai a, ka pa tih hma hian mahse Lucknow ah kan awm tlat sia. Kan mission bawt danah chuan kum thum Lucknow mission field ah ka thawh hma loh chuan e kan chhungkuahin kan chawlh thei lo, chawlh kan hmu thei lo a ni. Mahse kum thum kan awm kum chuanin a kum leh a awm zui turin ka term kha min rawn extend sak ta a, kum ruk ka awm dawn tih kha a chiang tawh a. Mission board-ah lehkha ka han ziak a, hei kum thum ka la awmtling lohna a ka awmtling dawn ngei a, a kum leh tan pawh ka service min extend chak tawh a helai hmunah kum thum ka awm hnuah hian ka kal lo mai ang a, ka pa thi mai dawn sia a hma hian kan han buang chu ka ti a, mission board khan lo khawng em em khawp a, committee an sawi dan phei chu sawi lan ngam pawh a ni lo a ni, kan hmu deuh lo khawp a chawlh kha chutikhânin kan awm ta a. Rei vak lo ah chuanin telephone call kan han dawng ta zing khawvar hma deuh hianin chutah chuan kan naupang ber hian ka pa awm ta lo a rawn ti a. Kei kha ka pa hmuh tum nghet em em mai kha ka nia a han awih mai kha ka thei tlat pek lo va, eh khai a thi lo vang han chhungkuain ka rawn hmu leh dawn alawm kan ti lawng lawng mai pek a kei chu min phone tu pawh chu tichuan ka chhang a kan nu khan a lo awih tawh a Kan nu kha tap vak vak ta mai a, a bula nupui te tap vak vak ta kha chu awi lo reng kha theih bik si lo va, chuta kan sawi tum chu ka pa a thi tih kha a ni maw ka tih tlat theih hma lo chuan keimahin ka pa thi khan hnu hma nei thei lo reng reng, a thi lovang ka tih tlat chhung reng reng chuan ka pa thihna khan min nghawng lo reng reng, ama rawh chu kan awih ve ta nupui te tap tap nana na chu ka ti kan awih ve chuh. Ka Pa thi a ni tih ka ka ri ka thinlung zawng zawng a kan rin a kan awih hnu kha chuan ka Pa thihna khan keimah nghawng tur zawng zawng chu thawk leh khatah hian a rawn nghawng nghal vek a ni. A mak khawp mai a ni. Khe ka nei lo reng reng a rawn nghawng nghal vek a, ka mittui tla a. Mission boat ka haw em em a chawlh min pe reng reng sia tha tur tih vel a pawnah ka va chhuak a, Professor ho nen tuk ten inchibai thin kan nia. Min chi bai tuan awm lo te kha ka thin a ur a, enga tinge kan chhungkaw chanchin min zawh lo. Ka programme zawng zawng kha kan sell vek a, mite an lo leng khawm a. Khami ni atang kha chuan ka pa thi chanchin khan ka nung tawp a ni. Thil dangin ka nung tawh lo. Ka pa thi chanchin ah khan ka nung tawp tawh a ni. Thil dang reng reng ka nun a awm ta lo. Chu chu rin na awmzia hi a ni a, hemi Lal Isua kan ring kan han tih hian Amah kan rin a, kan ri kan thinlung zawng zawng a, Lal Isua leh hnathawh zawng zawng kan han rin hi chuan chu Lal Isua hnathawh Kraws-a hnathawh zawng zawng a te kha keimahniah hian a takin a lo thleng nghal vek a ni. Kan nung nghal vek tih chuan Paulana sawi kei tuna ka nung hi rinna nung ka ni tih bawk a, chutiang chuan ni chu chu rin thu ni lo. rinna tih awmzia chu a ni a. Chuvangin, a sawi tawi a tawi theng ber a sawi angai avangin, rinna kan tih chuan min lal Isua a rin chuan a nun a rawn thlak danglam vek thin. A thilrina khan a nun a thlak danglam vek a, a rinah khan a nun a kaihruai tawh thin a, chu chu ringtu nun kan tih hi a ni ta a ni. Chuvang chuan rin thu kan tih nen khan chuanin khaikhin chi pawh ni lo a ni. Chuvangin vawiinah hian rinna kan awm em aw tia hi kan infiah a tul hle a ni tih kha kan hriat a tul a. Tin, Jakopa lehkha thawnah hian chiang deuh mai sawi pakhat a nih leh chu, rinna chu chutiang chuan eng ang pawhin ring ila, kan rin anga kan awm chuan si loh chuan, kan rin anga kan nun chuan si loh chuan thial a ni cheuh a ni, a ti a. Chuvangin rinna ina phut kha chu rin anga awm. Kan rin ang a tih, kan rin ang a nun a kha phut ta a, chu chu rinna kan tih nena inzawm chho zel kha a nia, khalam kha chu a ka sawi thui chuanin a dik dawnin ka hre lo a, hei rinna a fak hlawh pakhat chanchin hi kan sawi ang a, heta tang hianin kan thupui hi chu fiah uar dawn a, chu chu Nova chanchin hi a ni a, Nova chanchin hi Hebraibung sawmpakhat chang sarih a pawh khan kan hmu a, Novalawng tuk chanchin a naupang pawn kan hre vek a tui let dawn thil kha a ni a, mak deuh chu mi an sual em em a, Nova erawh kha chu sual lovin a awm ve hram hram te pawh a ni ta ve ang, Pathianin Nova tui kal i ti let dawn i lawng tuk rawh a zuk tih a, awih tak te hian a awih tlat mai chu chu rinna chu a ni. awi tak te hian a awi tlat mai lova lawng tuk rawh tih kha Pathian thu kha a rin avangin a awi a, chumi a thil hriat a awi khan a nun zawng zawng kha chu a rawn kai hruai nghal vek a ni. A mak khawp mai, chu chu rinna awmzia kan tih kha i a ni ta a. Tikhan Bible in a sawi dan chuan in lawng tuk rawh an tih khan thil dang khan a nung tawh lo reng reng a, kha Pathian thu hmang khan a nung tawh a. Te chuan lawng tuk turin tlangah lawn nghal a, hreipuia la a, thing a kit nghal a nen tih nova hian a awi awng khawp mai a, engtik nge a toilet dawn tih hril pawh ni chuang lo, toilet dawn tih hrim hrim khan a nun kha kai hruai zo vek tawh a ni, an ti a. Tikhan lawng tuk turin tlangah lawn a, thing kha kit nghal chawrh. chawrh mai a, tin amah tibuai thei tawh lo thiltu tam tak kha a awm a, chuta rinna ah a dinna ah chuan thil mak em em mai nun a rawn thleng ta chu min an tih ve leh ve lo te khan a buai ve lo. Hei chhung inkhawm kan tih te Pathian biak kan tih te pawh hi tha lai ho te hi kan ni zual a, an ti ve em, an ni ve em, an kal ve dawn em tih te hi kan buaipui thin a, mahse nova chu min lawng an tuk ve em tih lamah hian a nung lo va, Tui ka ti let dawn, titu Lalpa thuah khan a nung daih a ni. Chu chu rinna a ni a, miin an tih ve leh ve loh a ngaihtuah lo. Tin, mi ngaihdan a nih leh nih loh pawh a ngaihtuah lo. Kha chen lawng tuk ta chu sawipuitu changah ve kha pang, mahse vawi khat mah hi tute sawi dan emaw avangin a danglam ve lo a. Tin, a tukri zawng turah hian a buai lem lo. Tukzawh kha tumani kum za vel chu lawng hi a tukah ngaih theih a nia bei rei viau a. Tin, khawawm dan khan a ti buai chuang lo va, ruah sur mang si lo va, chhum awm bawk si lo va, han tih buai vel pawh kha a awm lo va, a nunna kha chhumah emaw, khawtha emaw khan a innghat lo va, Pathian thuah khan a nung a, chu chu rinna nunna chu i a ni a, khawm dan a ti buai lo va. Chuvangin Pathian thu kha thil dang zawng zawng aiin awiawm zawkah khan a ngai a, chutah chuan a nung tawp mai ni. Tikhan lawng khan tuk ta a, Bible hian a ziak chiah lo na mahse e, lawng tuk tura hril atanga a tuk zawh a, a lawng an han luh chiah hi chu kumza vel bawr niin a hriat theih a, rei khawp mai a lawng a tuk chhung hi. Tikhan lawng an tuk a, chutah pawh lawng an tuk zawh khan ruah pawla sur aih hma khan Pathianin, I chhungte zawng zawng nen lawngah hian lut rawh u. Ramsa te man khawm mul a, a per a per in ti khan lawngah hian luh pui rawh u ti. Khangte khan rual a sur lo reng reng. Mahse, an beizak ta zaka a hmuh nawm khawp mai a ni. Chu an innghahna kha helai an hmuh theih thilah khan ni lo, Pathian thuah khan an innghat daih a ni. Ti khan a sava ten man khawm a, kel ten man khawm a, ti khan sakhi ten man khawm a, a inkawp zel a lak khawm kha a ngai sia. Khamen bei chhung kha rei khawp ang. Tiang khan an han bei ta a. Tichuan tui lo let dawn khan in kawngkar kha rawh u le, tui ka ti let dawn e an tih khan ruahmal far khat pawh a la far lo reng reng. Tih khan khawthral ah khan lawng chung ah, lawng chhung ah khan tlang sang ah khan an chhung kuain an thu thap a ni. A ropui khawp mai. Keini chu kan bei dawng hma deuh tilo. Kan tawngtai rei ve tawh nen Lalpa hna la thawk lo te kan han ti a, no atanga han teh hi chuan in hei ai hi chuan kan la hnaih deuh zawk em aw tih te hi min ngaihtuah tir thin a ni. Chuta kan sawi duh em em chu Lalpa Isua ring la tichuan chhan dam in awm nang lei chhungte nen tih hi Noah te chhung kualin a lo thleng ta a. Lawngah lut rawh u le an tih khan a fate zingah hel pakhat mah an awm lo. Hengte hi a ropui khawp mai. Keini chu ni la chu a ruahsur dawn a, kawng ka lo kalh lo la, kan lo zuang lut mai ang a kan ti ang. A velah khan kan tei kan tei ang chu, mahse an chhungkuah hian Pathian thuawng hian Khatiang khan an chutak a, sawi chak em em mai chu. Pa in kan han tih tak tak hi chuan kan fate hi kan hruai thei zel. Chu che chiang em. Politics ah te pawhin a ni. Ka pan vote a thlak na hi chuan kan thlah deuh zel. Pa in tih tak zet hi na tih nia kan hriat ah fate kan hel tak tak lo. Chuvangin kan fate hel thin te, ti lo thin te pawh hi na vang hian a chhungkua hneh em na chu na va hian a awi em em. Nimin piah lawk khanin kan Presbytery chhunga upa ho leh Pastor ho retreat ka neihpui a, chutah pawh chuan ka sawi a, hei zirtir na dik lo kan tih ho te pawh hi mak deuh chu awih awm lo deuh hi an sawi a, awih tawk hian awm zel, in in hral ro pem tur te an han ti a, an han hral ri ngawt mai, khawchhak lungpui a lo lum dawn e tireng sin khawchhak lamah te an chhoh pui thei a. Khati reng reng khan mi hian sawi sa teh, engvang nge? kan tih chuan a sawitu te hian an awih tak tak zel. A mak zia chu anmahni pawh an pem tak tak zel. Kha khan i avang hianin hruai theih tawk khen nei zel hi a lo ni a. Vawiinah pawh hian heng Kristian chhungkaw kan tih te pawhin Pa in kan tih tak tak leh tak tak loh hi kan chhungkaw dinchhuahna tur leh dinchhuah lohna turin a in nghat tawp a ni. Chuvang chuanin Kristian chhungkaw kan tihah hian Nova hi a entawn tlak hle tih kha kan sawi duh a. Tin a pahnihnah chuan Pathian mi ni ve tho si, demawm tak, pa ropui tak ni si chanchin kan sawi ang a. Bible-a mi ropui ve ve ka compare dawn a, ka chak vak lawma erawh chu sawi ka duh tlat sia. Chumi chanchin chu Lot-a chanchin hi a ni a. Sodom leh Gomorrah khawpuia cheng a kha a ni a. Abrahama unaupa Harana fapa kha a ni a. Abrahama kaw a nih laia a hruai ve mai mai kha a ni a, mahse an intithiam lo nasa lutuk a. Chuvang chuan ram ten insem ta kha a ni a ni. Sodom khaw lam ram tha lam kha a chang a, an hausa dun em em a ni tih Bible-ah hian kan hmu a. Tin Lota hi pa tha deuh mai hi a lo ni a, hetia kan han hmuh dan chuanin pa tha deuh a nihna chhan chu khati khawpa Sodom leh Gomorrah khua an sual lai khan Pathianin chhanchhuah tlak a a ngaih mihring a ni tlat. Amah khawp mai, a har awm mang o ka tia, chutiang ang pa tha lutuk chu a ni a. Tin mikhual laka tha ṭhinzia te chu Vantirhkohte an va kal khanin mina ran angin an va kal a, kel te ta la. An ke te siltir a, khawlai rian tum pawn a hlawm a tian ina ko lut a tiang kha i a ni a. Tin, a mikhual te bei tura Sodom khaw ho an lo thawh pawh khan kawngka pawn lamah hian a ṭang tlat a tiang khanin a phar lo reng reng a, i mikhual te kha ka hnenah rawn pe rawn ti pawn ni lo ve, anni hi chu ka humhim duh a, ka fanu mipa hmel pawh la hmu reng reng lo ka nei a, anmahni ah hian ka peng chu tih tih ni chu. Hetianga pa tha hi kan zingah kan awm miah lovang. Fa te pawh ui lova kha teng a, mikhual te, humhalhtu, fanu hial pawh pek phal, mi ropui tak mai kha a ni a. Abrahama pawh hian hei hi hria a, Pathian hnenah, Ngawi teh Sodom khua ka tibo ral dawn i ti rawh hi a dik lovang a. Tute maw, mifel tute maw hi tiboral tet tel chuanin, Dem ila hlawh ange? an ti a. Chuti nih chuan, Ka tiboral lo meng chu, a ti a. Ani, Sawmli panga awm si tiboral angem? Boral lovang. Sawmthum panga awm si tiboral angem? Tiboral lovang. A, sawmhnih te pawh an lo ni maithei a, a ti a. Tiboral lovang. Sawm panga te pawh an lo awm maithei a, a ti a. Abraham a tawlh zia? Tiboral dawn lo. Ani, mi sawm chauh pawh hemi khuaah hian mifel lo awm ta si tiboral angem? Tiboral dawn lo, a han ti thap. Pathian rilru ropui zia hi a mak khawp mai. Mahse, kang tak ngial pawh an hmuh tak lova khan vantirhkohte kha khalai hmunah khan anmahni tiboral tur khan an zuk kal a. Vantirhkohte kha lo dawngsawng tha bawk a, vantirhkohte khan an thil sawi chu e khai, hemi khuaah hian i mak pa te emaw, a nih loh pawn i lai chin hnai te emaw an awm em? Chung hnenah chuan va kal la, khawpui hi chhuahsan ro kan tiboral dawn e! an ti a. A awih ve tlat a nih pawh hian a chhuak nghal mai a, a makpa hual a ni mai thei, makpa tak tak an len lo mai thei a nih hi. A va kal khawm a, Lalpan khawpui hi tibo ral dawn e tiin a va sawi vel. Mahse tuman an awih miah lo. Chulai chuan sawi duh pawimawh deuh ka nia. A makpa te pawh hian an lo dawnsan dan chu fiamthu sawiah lik an ngai ang tih. heng te hi hemi Kristian chhungkaw kan tih hian ka rilru lo reng thin a, kan faten min tih tak tak pui peih lo lutuk te hi enga ti nge niang tiin en nan kan sawi duh a, Mark pa te hi an va sualawm em em ve pu zawn te thusawi pawh heti tak mai a han ngaihsak lo chu, Sodom khua mi zawng an lo nih ngei hi a tih theih. Tin a lehlamah chuan Lot-a hi a uang thin lutuk anga. A makpa te hian a thusawi hi thutak en an en lo aniang a, a tih theih. Sawi tur tam taka mawnghan kan sawi seng lo vang a, amaherawh chu Cain-a vawiina kan sawi duh tak chu Lot-a thusawi hi awih chi zia zang a ni lo. Tu tan mah hian engatinge awih chi zia zang a nih loh kan tih chuan amah pawhin a awih tak tak chuang lo. A va kal chhuak ve tho, Pathian thu ang chuan a va sawi ve tho, Lalpan khawpui ti chhe dawn a va ti ve tho, Vantirhko thusei ang chu sawi ve tho, mahse amah hian a awih tak tak lo. Chulai chu i van puh che em em bawk ve mawle min ti mai thei mahse kan sawi chiang ang a, a Lotana a awih lo chian zia hi Bible-ah hian chiang deuh hian a sawi a. Tiang nek khanin an indawr tawh hnuah khan, Khaw fing a lo chat dawn ta a tia Bible ah hian Genesis ah hian bung sawmpakuaa an i sawi a. Khaw fing chah dawn te khan Lota te chhungkaw hi a che dian la che lo reng reng. A mak pa te kha tim hlim ah chhuak rawh a ti a, an chhuak duh lo kha chu thu hran ni che. An mahni chhungkua pawh hian chhuan tum lo reng reng. Kha kha a lo ni reng mai a. Tin khaw fing a chah veleh chuan Vantirhkoh chuan tho la, i nupui leh hetei fanu pahnih awm te hi hruai rawh. Chutilo chuan he khawhremnaah hian i boral ve ta nge tiin an hrilh a. Mahse, Bible in a hriat dan phei chuan an la muang hle a, chu an la tum chuang lo reng reng a. An thuhriat te kha chu an hria a, Pathian an tiboral thei tih pawh an ring ang mahse an awih tak tak lo, a thu kha an awih tak tak lo reng reng. Nimahsela an la muang hle sia. Lalpan ama khawngai avangin mite chu an kut leh a nupui kutah leh a fate pahnih kutah chuan a chel a tih chuan a hruai chhuak a, khaw pawnah chuan a va dah tawp a. Hetiang em em hi chu kan awm lo mai thei kan kohhranah hi chuan ti rawh u. A kai a kai chhuah tawp mai. A thuhriltu bera kha, a boral dawn i ti bertu a kha khawpui chhuahsan duh tlat lo. An chhungkuahin. A nupui Alfate zinga pakhat kha kaih theih nghelh ta sela, a ti khan lo awm mai rawh in lo nghal a kan lo kir liang pawn ti duh ang. Khatiang khawp khan an thusawi khan awih tak tak lo reng reng. Amah lot a ngei pawhin va sawi mahse amah in awih tak tak lo tih kha a chiang reng mai a. A kha an chhuak hram alawm awm alawm kan ti maithei chang sawm pasarih kan chhiar anga a buaithlak a la thleng ta leh zual a. Tin heti hian e pawna an hruaichhuah hnu chuan I nunna turin tlan chhuak rawh, i hnung lamah hawi suh la, phaizawlah reh reng dik hek chuang che. Tlangah sawn tlan rawh. Chuti lawi chu i boral dangin thin urin Vantirhkotin an nawr tawh a ni. Chutah pawh chuan thil mak deuh inhriat tur chu Lota khan a duh miah lo. Tlangah chu chuan kan tlan lo ang. Khuaa sawn min tlantir zawk rawh. Zoar khuaa ni awm mai tah sawn kan tlan zawk ang, an ti tlat a. Vantirhko mang ang lutuk khan a a nih tak chu. Kal mai teh u, a ti a. An va tlan a. An hlau leh si a. Hnuhnawhin tlangah khan an tlan chho leh a. Tah khan zu te han rui a. Tiang khan a fanu te pahnih khan kan chiah mang dawn tiin a pa lakah chuan fa te an han nei a. Israel hmelma hlun ho zawng zawng hi Lota thlah te an hman a. Moab ho te, ti rawh u. a rap thlak hle mai. Moapa hote Ammona hote hi hemi Lota thlar kal zel te hi an ni a, vawiina kan sawi duh em em chu hemi chhungkua kan han buaipuiinah pawhin inti tak tak em? Kan ti tak tak em? Awih khawpin kan nung em? Awih khawpin kan che em? Nu leh pa te hian kan fate tana awihawm khawpin Lalpa maicham te hi kan tung ding em? Tih hi ka nih nena ngai a. Ti ve reng si, tu tan ma awi awm lo, mahni pawn awi tak tak lo ah hian mi an dam zo lo tih kha vawiinah hian chiang takin ka sawi duh a ni. Chuvang chuan heng ah hian pawimawh ta ber mai chu Lalpa Isua ring la, tichuan chhandam i ni awm ang na ngai lei chhungte nen tih a kha rinna ah hian kan awm tak. Takem, chhungkua kan dinna kawngah hian chu chu kan en a pawimawh chumi. Rinnaah chuan kan awm tak tak leh tak tak lo kan infiahna tur pawimawh pahnih khat ka hre ka ti tawp tawp mai dawn a. A hmasa berah chuan hei vawiinah pawh inkawmkhawmna chuan ka sawi a, Bible hi mihring nun ti danglam tu tura Pathianin a ruat kan rin tur a che a ni. Tunlaite hianin chhungkaw tam takah hi chuan Bible chhiar lai hmuh tur hi a awm tawh lo. Lehkhabu dang hian kan thleng vek tawh a, tawi thei ang tur hi kan zawng char char mai a. Kan tu leh kan fate hian nu leh pa tam tak chu Bible kan keu lai pawhin hmu ngai tawh lo. Bible kan chhiar lai pawhin hmu ngai tawh lo. Tu tute ziak emaw kan la khawm a ti khan a tawi thei tur zawngin kan buai mai mai tawh a ni. Chawngchaw pawi ka ti lutuk lo a, amaherawhchu Pathian thu ringhlel suh. Pathian thu hi sawi rawh chhungkua ah. Chu taka chuan nia, chumi i sawi chu nangmah ngei pawhin i rin tak tak phawt chuan i fate chuan nghing ngei ngei dawn. Chu chu pawimawh em em mai a. Entir nan hei glass no ah hian tui hi dah khat la, thir fian hnih emaw thum emaw kha chini zuk phur la, a thlum mai dawn lo. A mawngah chini awm teuh tawh mahse a thlum mai dawn reng reng lo. A thlum chuang hleinem tiin kha chini kha ngaihsak lo zui ta la, engmah awmzia a awm lo vang. Amah ru chu, engtik ni emaw chuan kha chini kha thir fianin han chawk la, chini kha han chawk sawm la, tui zawng zawng kha a lo thlum vek ang. Chutah hun chuan tui tui thlum a lo chhuak chiang. Hei kan fate hnena Pathian thu kan duh te, Pathian thu kan sawi te hi engtik ni emaw hian a lo par chhuak thin. a ni. Chu lai taka chu ring hlel lovin nitina Pathian thu hi kan fate thinlungah hian kan tuh hi a tul a ni. Thenkhat chuan Sunday School-ah kan piang thar lo teh hi an ti a, kei chuan Sunday School hi kan pian tharna pui ber lo mawle ka ti a. Ka tih chhan chu Sunday School-a kan thu hriat zawng zawng te hi tian naupan lai mi kan khawl khawm vek a ni. Tun September emaw ni camping in neih dawn ni. November thla camping in hne khata an thu hriat tak ha thlarau thianghlim in an sawi nghih nghah a, an lo nung hriau hriau mai dawn a ni. Hemi camp a kan va hriat ringawt te hi chu kan dampui zawh khawp pawh hian ni meuh lo a ni. Chuvang chuan nitihna Pathian thu sawina chhungkua te hi an bo hlen tak tak ngai lo. Chu chu kan hriat a tul a, chumi chu kan rin chuan hemi thil tih pawimawh hi kan tih a ngai a. Chumi ti tur chuan vawiinah hian kan inbuatsaih a ngai a ni. Chuvangin Pathian thu ringhlel lovin Lota hi chu a va sawi ve tak na mahna awi tak tak lova, Noah erawh hi chu hreipuia laha far thinga tuk dawp dawp nghal mai ang hian nu leh pa te hian tih tak zet a, chhungkuah hian Lalpa maicham kan tun din a, Lalpa ram din tura kan beih hi a tul a ni. Chuvangin kan ti tak tak lo em lo, dik taka sawi duh chuan tam tak hi chu. Zui tlak in kan che lo alawm, ruh lang deuh in sawi ila, nu leh pa in kan thulh duh lo, at kan tih loh chuan pawi kan ti tak tak a ni tih kan fatin an hriat chuan min zui hun chuan nei ve lam chu chu kan rilruah lo awm tlat si lang in kan duh chu a ni a tin a pahnih na chuan hemi Pathian kan biak na kan tih tak zia kan lantir tur pawimawh ber pakhat kan rin zia lantir tur chu hun bing nghet neia Pathian biak hi a ni a. Thenkhat tan chuan kha kha chu a har tawh deuh mai thei a, hun bik nghet e Pathian biak chu hman hun hawn ah Pathian kan han bia a, Pathian lai hi a lo hman ve reng bawk a, a eng hun ah pawhin han bia ila min chhang tur hi lawm reng a lo a lawm awm ang reng viau a, amah rawh chu Lalpa ngai ropui tu leh Lalpa ring tu te hi chuan Pathian hian dah pawimawh khawp mai a ni. Mosalman ho hi nikhat ah vawi ngan tawngtai thin a. An tawngtai hun a lo thlen chuan relah chuan pui emaw thlawhnaah pawh chuan pui ni la. Lukhum var an khum anga an puan an phah anga Mika lam hawiin an bu bu nghal lawp lawp ang. Mi an zah lem lo. Enga tan mah tumah khan ngai lem lo. Heta biak Pathiana khan ngai pawimawh bera a hunah kha chuan lalpan ve mai ni. Mosalman ho a chu chu vawi tam takin hmuh tawh ka ring a. Kristiante ber hi kan lose em em a. Kan chhung inkhawm hun te kan han vawng lo khawp a, mahni hman hun hunah Pathian chu hman reng hmiang kan ti ni maw? Ka ti mai a, hman pawh hman reng mai thei a ti khan kan han ti a mai rawh chu. Kan inngaihtuah fo tur chu Lalpa kan biak hi kan tih tak tak leh tak tak lo fiahna pawimawh ber chu atan hun kan pek phal leh phal lo ah te hian a inghat vek a ni. Zawlnei Daniela chanchin kan hmuh a, a ngaihnawm hle mai. A nih kha chu ni khat ah vawi thum a tawngtai thin a, kei hian tawngtai tlem ka ti a kei chu ni khat ah vawi thum ai tam ka tawngtai thin, nang ni pawh a ni tho vang, zing zing thawh in tawngtai chawi dawn, tawngtai tlai in tawngtai a, chhuk in khawm a kan tawngtai, vawi thum tawngtai loh chu kan awm lo mai thei. Mahse enga ti nge Daniel a hi heti tak mai a, Lalpa hian a rawn ngai pawimawh sakei bak nei puk atang hial te a paih chhuah kan tih chuan a tawngtai hun a ti danglam duh lo hi Pathianin Daniela'n amah a ngaihsan zia chhinchhiahna'n a hmang tlat. Amah khawp maiin, Laldarian a ni sawm thum chunga thil dang hnena thil dinna thlen leh a rian chu sakei bak nei puk a, pain tin sila'n chhu bur mai a, hming a ni sain tih a hriat ve leh khan Bible-ah a ni tih a lawm. Sil chu hming sain hman a ni tih a hriat ve leh a pindanah chuan a kal a, a tih dan pangngai nikhatah vawi thum tangtai. A thu chu a haw ang reng viau a lang na mahse a nghet em em mai. Kan ngaihsan em em na chu a tawngtai hun a ti danglam duh lo mai ni lo hianin a tawngtai a ti pung chuang lo te ka la fak tho a kei chuan. A tuk a sak ke bak nei bawk a paih mai tur te chu tawngtai tlei var awm hian nia tul a ti chuang lo. Pathian a rin dan i a mak ve danglam. Keini chu nia lam mual ah ka inkhalh khawm ngei ngei dawn tih kha chiang reng ang. Mahse ni chu ni khatah a vawi thum a tawngtai kha ti danglam chuang lo a, a ti tlem chuang lo a, a ti tam chuang lo a, tawngtai mai a ni. Kha ka Pathian khan an en thin a, a tu ka sakei bak nei pu ka paih tur, a tawngtai avanga paih tur a nih kha Lalpa chuan a hriat pui reng a, a tana mi rinawm kha tiang kha chu chhan chhuah loin a chhuah duh hauh lo a ni a, chu chu Bible ah pawh kan hmu chiang a, sakei bak nei pu kan han paih a, sakei bak nei thil tih theihna te chuan engmah a lo tih thei tawh lo. Chu takah chuan hemi hun kan vawn pawimawhzia hi min hriatchhuah tir thin a, Lalpa kan biak hun a lo thlen a, thil danga kan buai ruai te hi chu Pathian aia ngaihpawimawh zawk kan ngah lutuk vang chiah chiah hi a ni a. Ka thian paina tia lawm vawi khat chu kan chhung inkhawm hun tawh hian inleng tawng tawp thei lo hi kan nei a ti. Tawng char char mai sia, va haw rawh kan ti hreh deuh se kan hun kha. A thleng tawh se nuam hi kan ti lo khawp mai mah se inhaw tir ngawt ai chuan ka ti kan nghak a, tawng tawp kha kan nghak a ti a bei rei khawp mai a haw tak chu hmanhmawh em em in chhung inkhawm chu kan han nei ta a ti a lang tah chuan ka mu thei ta tlat lo a a ti ka mu thei ta tlat lo mai zan ah chuan ka inthiam thei ngang lo a ka inthiam thei loh na chhan chu Lalpa hnenah khan hetiang hian ka ti niin ka inhria. Lalpa ka inleng pa hi ka za emai a chuvang chuanin nang chuan min lo nghak zawk la, ka inleng pa hi kan ti lungawi phawt ang a, ka hman hunah ka rawn biang che ka ti ta ni hian ka inhria ti ta tang chuan ka rilru hi a hlim tawh lo reng reng a, Lalpa aia ngaih pawimawh zawk tu emaw kan neih kha Lalpa ka rinna hi a phet nasa niin ka hria ti ka lung ngai a. A tuk atang chuan vawi khat te mah hi a ni. Tawng duh avang hian chuanin kan va han ti lo tawh ngai dawn lo em kan ti a, kan ding nghet leh thei ta ni, a ti a. Ka lawm hle. Vawiinah pawh hian chu tak che nia, in ti tak tak em, kan ti tak tak em, Lalpa rawngbâwl hna hi thupui berah kan nem chhungkua hian tih in teh nân te pawh chungte chu a ṭha hle a, Pathian thu ring hlel lova chi duh tlat mai le, Hun bi nghet vawng a, Lalpa rawngbâwl kha a nia. Chutah chuan in chhâkna tur chu a keini chu kim ngaihna awm lo kha tiang a nih chuan kan awm kim thei lo. A ṭhen an tho si lo, ṭhen hna thawkin an kal an lo leng an lo lo haw si lo in ti mai thei a. A rual hian chhûng inkhawm hi a neih theih reng. Ka ṭhianpa bawk chuanin zitna min phur ṭhînah mak deuh chu zingdâr riat hian chhûng inkhawm hun a lo ni a. Eng ang pawhin ti ti tu ila dar ria ta lo rik chuan motor hi kawng sir in side rawk rawk mai thin a. An side fel chiah chuan Pu Bel min hrethiam lah kan chhung in khawm a hun tlat mai a tikhan min lo nghak rawh aw a ti mai a. Pastor zawk hi ka thu ngawi ring mai a, chhung in khawm khan hmang te te chu min hnuah kan tlan leh chauh thin. Tunah hian ka fa thenkhat chu China ah an awm a, thenkhat chu Delhi ah te an awm a, dar ria tah hi chuan an awm hmunah hian an inkhawm vek dawn a ti tlat. a mak tiro. Chu avangin kan ti theih lo, kan ti te pawh i ti tak zet a nih hi chuan a lo tih thelh zel. Chhungkua hi Dariat-ah kan inkhawm thin tih kan fate zan hriat chuan Dariat chuan Pathian hma'n lo thing thi thap zel. I mi zinga in kal tam se, sum dawngin ni se, buaithlak lo maw tih buaithlak lo. Mite nena kan discussion kan neih vang lai pawh kan hun a thlen hi chuan a sirah hian kan va thing thi mai a ni. Tumah min hmusit tu kan la tawng love, a ti a. Vawiinah pawh hian chu chuan nia, tih tak zeta Lalpa rawngbâwl tur hian a he kawhhran hi ka sawm duh che u nih chu a hun ngei a. Lalpa rawn hian bâwl ila chhûng inkhâwm te pawi mai chah mai hi Lalpa chu a hman reng ang. A nakin deuhah Lalpa pawh ti ula lo chhâng thawng che u a mah erawh chu Lalpan a ngaih pawimawh zia Daniela-ah hian kan hmu a. A hun taka Lalpa rawngbâwl ṭhin, Lalpa rawngbâwl ṭhina hi an pawimawh a. Lalpa Isua ringla chutiang chuan I tih tur ti la, tichuan nang leh ip chhung pawh hi chhan damin in awm dawn a ni. Pathiana thu tiang hlim mal min sawmsak rawh se.